Voilà, ech géing Iech da ganz häerzlechst begréissen am Numm vu mengem Ministère an och dem Claude Turmes sengem Ministère. An ech sinn och frou, datt mer déi fënnef Buergermeeschteren haut hei hunn, vun deenen et fënnef Gemengen, déi betraff sinn elo an der Nordstad, mat deene mer och jo Diskussiounen haten. Haut sinn et nach fënnef Gemengen, an der Zukunft ass dat vläicht eng Gemeng, mee am Moment sinn et der mer nach fënnef. Duerfir sinn ech och frou, datt déi fënnef Buergermeeschteren hei sinn an och frou natierlech, datt mer mat hinnen eng exzellent Zesummenaarbecht hunn an deem Dossier hei, well dat ass dat, wat mer brauchen. Dat, wat Der elo wäert gesinn, da wäert Der gesinn direkt, datt dat nëmme méiglech ass a machbar ass, och an deem Zäitrahmen, wa mer déi flott konstruktiv Zesummenaarbecht an den nächste Jore behalen, wa mer déi awer behalen, sinn ech iwwerzeegt, datt dat wierklech machbar ass an datt dat fir déi gesamt Nordstad eng ganz, ganz aner Visioun wäert ginn. Also et ass eng richteg Visioun, déi derhannert stécht, mat engem immense Potenzial. Ech si frou, datt mir um Niveau vun de Ministèren, also de Landesplanungsministère, de Claude Turmes mat senger Equipe, An da bei mir mat der Ekipp vun der Mobilitéit an der Ponts et Chaussées an CFL, datt mer hei wierklech eng extrem gutt Zesummenaarbecht haten, och op deem Niveau, fir dat heiten ausschaffen ze loossen. An ech wëll och natierlech deenen zwee Büroen, déi hei, déi Der och gesitt, déi jo all gutt indiquéiert sinn, Merci soe fir hir Mataarbecht. Ech mengen, och ouni déi wär dat hei net gaangen. Hei huet jiddweree sech e Maximum abruecht, fir déi dote Visioun hinzekréien. Mir stellen Iech haut d'Mobilitéitskonzept vir vun der Nordstad. Wéi gesot, ass ausgeschafft ginn, an der Zesummenaarbecht vun all deenen Acteuren, déi ech elo opgezielt hunn. Et ass awer och ganz staark agefloss hei d'Planungen, déi den Aménagement du territoires-Ministère gemat huet, also d'Leitbild Nordstad 2035 fir d'Nordstad, wou jo och eng Entwécklungsgesellschaft, Entretemps besteet, där hire Rôle och elo wäert gestäerkt ginn, ganz sécher duerch dat hei, well ech menge villes, wat mer Iech elo hei wäerte weisen, wäert herno an Aarbechtsgruppen an der Praxis iwwert déi Entwécklungsgesellschaft verfeinert musse ginn. A wat sech natierlech gutt fonnt huet, dat ass, datt op där enger Säit dat Leitbild do war vun der Landesplanung a mir um Niveau vun der Mobilitéit souwisou um Plan national de mobilité 2035 geschafft hunn. An natierlech dee Plan de mobilité 2035, dee wäerte mer am Gesamten Enn des Joers virstellen. An dat, wat Der elo hei gesitt, dat ass en Deel schonn natierlech dorauser, dat, wat mer lech haut hei virstellen. Dat heescht, do hu sech Saache gutt fonnt, Synergië gutt fonnt, fir kënnen op deen hei Wee ze goen. De Claude Turmes wäert herno op d'Leitbild agoen, duerfir wäert ech elo dozou net ganz vill soen. Dat ass seng Charge als Landesplanungsminister. Vläicht emol fir d'éischt elo emol de Plan national 35, 2035. Dat ass e Paradigmewiessel an deen ass schonn ugedeit an dem Modo zwee Punkt Null, deen ech an der leschter Legislaturperiod ausschaffe gelooss hunn. Well am Modul 2.0, do kënnt Der Iech erënneren, do sinn e puer Elementer dran enthalen, déi dee Paradigmewiessel an der Mobilitéit sollen aleeden. An een dovunner ass, datt mer soen, Mir mussen et fäerdeg bréngen zu Lëtzebuerg an Zukunft d'Problemer net hannendrun ze lafe mat de Chantieren, also d'Verkéiersproblemer mat de Chantieren hannendrun ze lafen, mee datt mer musse fäerdeg bréngen ze antizipéieren, eis d'Fro ze stellen zum Beispill, wéi hei mat der Landesplanung Zesumme, wéi wäert sech oder wéi kann sech d'Nordstad entwéckelen, wat kann déi wirtschaftlech Dynamik sinn an wat bedeit dat fir de Verkéier? An dann d'office am Virfeld ze kucken, wat fir eng Infrastrukture brauch ech, wat fir eng Verkéiersmëttele sinn déi richteg, wat muss ech wou stäerken, fir datt mer net déi Problemer kréien, déi mer op vill Plazen am Land hunn, déi de Rorail gëtt, de kennt se, an a ronderëm d'Stad, mee och soss op Plazen am Land. wou mer esou virgaange sinn, an hei wëlle mer et ebe fäerdeg bréngen, wéi gesot, duerch déi ganz Visioun, déi mer elo hei entwéckelt hu vun der Mobilitéit, datt mer deem Ganze virgräifen an de Problemer net hannendrulafen. Do si Saachen derbäi natierlech och, déi Der wäert gesinn, do seet jiddwereen lech, Bon, déi missten haut schonn do sinn. Dat ass richtig, där gëtt et och hei dranner. Mee et sinn awer och Saachen derbäi, déi mer vläicht eréischt 2032 brauchen oder 2000, vläicht nach méi spéit, 2038. Et hänkt och e bëssen dovun of, wéi d'Ekonomie sech wäert entwéckelen, wéi d'Siidlungspolitik wäert dann hei hei sech entwéckelen an der an der ganzer Nordstad an in den eenzele Gemengen, wéi schnell dat geet. An en fonction dovunner muss een da kucken, ob een Elementer méi séier oder méi lues mécht oder méi Zäit huet. Dat stellt sech eraus. Mee op allefalls si mer da prett fir all déi Saachen. Dat wat der och hei wäert gesitt, dat ass en, am Fong e Masterplang eigentlech, eng Visioun, dat ass eng Perspektiv fir all déi Gemengen an der Mobilitéit. An et ass och esou, datt mer den Detail dovunner natierlech elo mussen ausschaffe mat de Gemengen zesummen, mat der Entwécklungsgesellschaft an natierlech och um nationalen Niveau, um Niveau Regierung. Do kommen all eenzel Projet, gëtt herno natierlech e en Avant-projet sommaire, Avant-projet détaillé ausgeschafft, fir ganz vill Saache wäert de Finanzéierungsgesetz nach musse kommen. Dat heescht, dat sinn déi nächst Etappen, déi musse kommen. Mee Dir gesitt awer hei schonn d'Prinzipie vun der Planifikatioun, wat muss geschéien. Den öffentlechen Transport, dee muss natierlech gestäerkt ginn. Mir musse kucken, datt mer all déi Flüen, déi et an der Nordstad selwer gëtt, a Richtung vun der Nordstad gëtt, aus dem Norde vum Land éischter, datt mer do kucken, wéi mer dee mat öffentleche Transport kënnen garantéieren. An dann natierlech awer och Richtung Stad, well dat ass eben esou, ganz villes, meeschtens, egal wou een, wou een am Land ass, kuckt ee fir d'éischt d'Regioun an, wat geschitt an der Regioun, an da muss ee kucken, wat brauche mer vun der Regioun an d'Haaptstad, well einfach Vill Beweegungen an d'Haaptstad sinn, dat ass evident. An natierlech awer och den Individualverkéier, den Trafic, pardon, den Trafic individuel non motorisé, dat heescht de Vëlo. Wat ass d'Potenzial hei vum Vëlo? Wat muss mer maachen, fir datt de Vëlo hei kann e vollwäertegen Acteur ginn an deem ganze Gebitt hei? An dann natierlech dono den Transport individuel motorisé, dat heescht ze kucken, Wéi verleeft deen hei? Wéi kann e verlafen? Wat sinn d'Parkingen, déi ech brauch, fir wann ech wëll hei Commercë bedéngen an esou weider an esou fort? Dat heescht, datt ech nach ëmmer, egal vu wou ech kommen, och an der Nordstad, ëmmer en Accès hunn, och mam Trafic individuel motorisé, soit datt en net ëmmer vläicht den direkte Wee fiert, mee et ass awer esou, datt alles dat, wat hei geplangt ass, garantéiert, datt een och, wann ee wëllt, mam Auto ëmmer nach en Accès huet. Uewe gesitt der déi Zäitschinn. Dat ass och eng vun den wichtegsten Aufgaben, déi mer elo wäerten hunn, dat ass e genauen Timing do drop ze setzen op all déi Projeten, déi Der hei wäert gesinn. Dat ass eng Fro, déi bestëmmt herno komm wär, duerfir kann ech där alt scho mol do virgräifen. An dat wäert och elo déi nächst Etapp sinn, déi mer musse maachen. Voilà, da gesitt Der hei d'Mobilitéitskonzept, dat baséiert op siwe Schlësselelementer. Dir gesitt hei och, datt de Kader, dee mer hei setzen, dat ass deen, op dee mer eis haut och mat de Gemenge gëeenegt hunn. Also alles, wat Der gewise kritt elo, wat de Marc Ries am Detail wäert virstellen, dat wäert, dat ass mat de Gemengen elo schonn eng Kéier diskutéiert gi mat de Schäfferéit, also net mat de Gemengeréit, mat den eenzelne Schäfferéit. An ech muss och soen, doriwwer sinn ech frou, datt mer en allgemenge Konsensus hunn, och fir an déi do Richtung ze goen. Dat ass en, als éischt, de Vëlosexpresswee, dee gebaut gëtt. Dee Vëlosexpresswee, dee soll natierlech den Haaptachs duerstellen duerch déi ganz Nordstad. Mee natierlech, dee Vëlosexpresswee, dat wäert Der herno am Detail gesinn, dee wäert awer och Antennen hunn, natierlech fir den Zoubrénger ze garantéieren zu deem e Vëlosexpress wéi op den Zenter méi den zentralen Axe an dann natierlech de Contournement vun de Contournement de proximité vun Ettelbréck. Vläicht do eng kleng Klammer, dat gesi se och herno nach méi am Detail, dat ass en neie Begrëff, Contournement de proximité. Dir sot mer, wat heescht dat? Mä dat heescht am Fong dat, wéi d'Wuert et och ausseet, méiglechst no un der Uertschaft, well d'Contournement sollen an Zukunft, dat ass eng generell Philosophie, déi wär och festschreiwen an dem e Plan national de mobilité 2035, net méi groussraimeg d'Uertschaften ëmfueren an donc net fir d'Leit, déi an der Uertschaft wunnen, do sinn, mee déi sollen, mee haut déi Contournement, wéi mer se kannt hunn an der Vergaangenheet, war et jo esou, dat war meeschtens fir den Transitverkéier laanscht d'Uertschaft ze kréien an déi Leit, déi an der Uertschaft gewunnt hunn, haten oft net ëmmer alles do dervunner. Duerfir soll dat méi no bäi Leit kommen, datt et natierlech de Contournement de proximité an alleréischter Stell deene Leit déngt, déi och do wierklech wunnen, natierlech och iwwergeguerdneten, an do wär en éischten, deen zu Ettelbréck géing gebaut ginn. Dann natierlech eng zweet wichtegen Achs, dat wär zwee mol zwou Spure bis op de Fridhaff. Also mir hu jo elo de Gesetzesprojet, dat ass muer an der Chamber an der Diskussioun, dat jo schonn déposéiert ass, d'Finanzéierungsgesetz, fir d'B7 bis op Ettelbréck als Autobunn auszebauen. Hei géing et da weidergoen vun deem Punkt. Wou elo dann d'Autobunn erauskënnt bis op de Fridhaff, datt mer do net eng Autobunn bauen, dat ass schonn och wichteg ze ënnersträichen, dat ass en Ënnerscheed, mee zweemol zwou Spuren awer bis op de Fridhaff, fir dann do d'Fluiditéit do ze garantéieren. Dann natierlech e Contournement de proximité fir Dikrech, och deen ass wichteg. Dikrech huet jo d'Ambitioun, fir autofräi oder mindestens autoaarm ze ginn am Kär, dat heescht, méiglechst och keen Transit méi derduerch ze kréien. Dat geet natierlech nëmme, wa mer esou eppes bauen. Herno wäert Der am Detail gesi beim Marc Ries, wat dat bedeit. Dann de fënnefte Punkt, dat ass en neie Pôle d'échange Ierpeldeng. De Pôle d'échange Ierpeldeng, wou och e Park and Ride géing gebaut ginn, dee kéim, dat gesitt Der do, wou d'Fënnef och gemoolt ass op der Kaart, deen hätt e puer Ziler, natierlech engersäits als neien Arrêt fir den Zuch, fir d'Leit aus der Nordstad, mee awer och fir déi, déi vun uewen aus dem Norde kommen, datt en déi op engem Park and Ride vun 2.000 Plazen do kënnt sech stationéieren an do den Zuch huelen, dee véier Mol pro Stonn an d'Stad fiert, fir dann an d'Stad ze fueren, dat heescht eeben och Trafic ewechzehuele vun der Nordstreck an d'Leit do op den Zuch ze bréngen. Dat ass desto méi interessant, well jo an a Zukunft natierlech d'Cervelle och an hire Konzepter, wéi se den Zuch wäerten an Zukunft organiséieren, wäert mer net méi d'Stad Lëtzebuerg als Endstatioun hunn, mee éischter och als Duerchgangsgare hunn, virun allem vum Norden. Dat heescht, Dir wäert do Méiglechkeet esouguer kréien, fir vun do riicht duerch op Esch oder esouguer op de Belval ze fueren, well dat duerchgehend ass mat deem neie Quai an alle Gleiser, déi mer an der Stad bauen. Dat heescht, Dir hutt vun do formidabel Verbindungen, net nëmmen an d'Stad, mee och esouguer iwwert d'Stad eraus. An dann natierlech e ganz, ganz ambitiéise Projet, dat ass den Deplacement vun dem Axe central vun haut tëschent Ettelbréck an Dikrech an och der Eisebunnsstreck no hanne bei den Hank, An dat erlaabt dann natierlech och souguer do nach en zousätzlechen Arrêt vum Zuch bäizesetzen fir d'Gemeng, dee wou d'Gemeng Ierpeldeng profitéiert virun allem och. Mee dat erlaabt virun allem natierlech och, datt mer den aktuellen Axe central komplett kënnen, déi Trennung déi deen haut duerstalt, sougutt d'Schinn ewéi d'Strooss kënnen ophiewen. Herno wäert Der e puer ganz flott Biller gesinn am Marc senger Presentatioun, wat dat méiglech mécht, vun Neigestaltung vun deem ganze Raum do, wa mer d'Schinn an d'Strooss einfach no hanne bei den Hank leeën an domadder déi Trennung, déi an der Gemeng Ierpeldeng ass, wou jo och ëmmer zu Recht kritiséiert ginn ass, fir ze soen, eis Uertschaft ass an zwee geschnidden an do komme Leit vun der enger Säit op där anerer Säit, mä net iwwer d'Strooss, well also vun enger Säit vun den Haiser op déi aner Säit, vun der Strooss, well natierlech d'Schinn en plus nach dertëschent war, datt dat da verschwënnt. Dir kënnt lech erënneren, dat war viru menger Zäit, do ware jo Diskussiounen ëmmer, wou gesot, do war eng Etüd deemools gemaach ginn, do hätt d'Eisebunnsstreck solle ganz ofgeschaaft ginn. Bon, dat wollte mer 2013 net maachen. Hei erreeche mer genau dat nämmlecht wéi dat, wat deemools den Objektiv war, nämlech déi Trennung do opzehiewen, mä an engem Sënn, datt mer d'Eisebunn net ofschafen, mä se souguer nach stäerken, dat heescht, datt mer se ausbauen, datt zwee Arrête bäikommen, ee Pôle d'échange bäikënnt, dat natierlech fir d'Dynamiséierung an och fir den öffentlichen Transport an der gesamter Nordstad eng immens Plus-value ass. well Der herno net nëmmen esou vill Zich d'Stonn hutt vun deenen eenzelnen Arrêten, mee och vu Dikrech aus kommen herno direkt Zich, déi an d'Stad ginn den Dag iwwer. Also dat heescht, mir stäerken, mir hiewen am Fong d'Trennung op, andeem mer d'Schinn stäerken a se net ofschafen. Dat ass déi grouss Differenz. An ech mengen, op déi Idee hunn d'Leit, déi hei am Hannergrond geschafft hunn, mol musse kommen. An ech muss soen, wéi ech dat déi éischt Kéier gewise kritt hunn, ech war direkt natierlech voll begeeschtert. vun där Idee an duerfir kann een nëmme félicitéieren, fir op déi do Idee ze kommen. An dann natierlech, wat bleift dann? Jo, Der gesitt am Punkt 7, wa mer dat bis gemat hunn, an och do wäert Der, wéi gesot, herno Biller gesinn, dann ass den Axe central extrem gestärkt. Dann hutt Der effektiv do Méiglechkeeten, dee Raum ganz nei ze gestalten. An dat ass sécherlech am Intérêt vun der Liewensqualitéit vun der ganzer Regioun. Herno wäert Der dat op de Biller och kënne feststellen. Bon, et ass esou, datt, wa mer dat dote maachen, engersäits déi Contournements de proximité, anersäits den öffentlichen Transport stärken, d'Schinn stärken, den RGTR spillt natierlech och eng grouss Roll, well deen Pôle d'échange, do fueren natierlech och d'RGTR-Busser oder d'Nordstadbussen Vun deeho un, dann huet dat natierlech och en neit Potenzial verkéiersméisseg gesi fir all déi Uertschaften. Dat heescht, alles wat Der am Gréngen do gesitt, méi gréng schattéiert op dem Plang, dat ass esou, datt Der der herno natierlech do kënnt extrem Verkéiersberouegunge maachen. Dat gëtt mat de Gemengen am Detail nach gekuckt, mee op allefalls bitt dat ganz nei Méiglechkeeten, fir déi eenzel Gemengen komplett nei ze gestalten. an awer derfir ze suergen, datt all Awunner, egal wou en ass an deenen eenzele Gemengen, iwwerall hikënnt, do wou en och haut hikënnt mam Auto, respektiv och ee vu baussen, dee mol wou e wëllt fueren, huet en entweder d'Méiglechkeeten op déi Parkingen ze fueren, déi och virgesi sinn an deem ganze Konzept, respektiv awer och dann op déi eenzel Plazen natierlech nach ze fueren, just net méi iwwer dee vläicht deen direktste Wee, wéi dat haut de Fall ass. Voilà, da géing ech d'Wuert weiderginn un de Marc Ries vun der Ponts et Chaussées, deen eis elo den Detail vun deene siwe Schlësselelementer wäert virstellen, mat och flotte Biller, wéi dat an Zukunft soll ausgesinn. Merci.
Merci, Här Minister. Moien alleguerten. Ech wäert lech da elo déi siwe Schlësselelementer hei vun eisem Nordstad-Verkéierskonzept fir 2035 da virstellen. Fänke mer u mam éischte Schlësselelement, e Moment, ech dinn hatt meng Mask aus. Fänke mer un mam éischte Schlësselelement, dat ass de Vëlo. Dat heescht, de Vëlo gesi mir hautzudaags net nëmmen als eng Fräizäitsaktivitéit, mee et ass e vollwäertegt Verkéiersmëttel. An och wéi mam Auto wëlle mer mam Vëlo iwwerall hikommen. Mir wëlle bäi all Hausdier hikommen, mir wëlle bäi all Commerce hikommen a mir wëllen op all déi Plazen hikommen mam Vëlo, wou mer och mam Auto wëllen hikommen. D'eischt wéi maa mer dat? Dofir brauche mer mol fir d'éischt e strukturante Réseau. D'eischt mir hunn äis Vëlo-Expresswee dee mer hei laanscht hiren, hanne laanscht d'Schinn vun der Eisebunn Richtung Gare Ettelbréck, da laanscht d'Sauer Richtung Angelduerf, Ierpeldeng, Angelduerf an da Richtung Dikrech an da bis riwwer an d'Gemeng Bettenduerf bis op Méischdref a weider wäerte bauen. Dat ass un sech äis Haaptachs op déi mer alles wäerten uschléissen, déi dann och weidergeet Richtung Stad, wou een dann, wann ee wëilt, souguer géif bis an d'Stad kommen, bis an de Pafendall. Bon, op déi Haaptachs do ginn da verschidde Brécken riwwergesat, fir och dee ganze Quartier vun der Nordstad iwwer d'Sauer mat unzeschléissen. A vun där Achs ginn dann, wat, ech huelen deen anere Pointer, ginn da verschidde national Vëlospisten fort. Ech schwätze vun enger PC 5, Vu Méischdrëf, déi an den Iernzdall erofgeet, wou een da Richtung Jonglënster kënnt. Ech schwätze vun enger PC 22, déi d'Handel fueren dann bis erop a Pousem uschléisst. Dann eng PC 7, déi vun Ettelbréck an och vun Dikrech eropgeet laanscht d'N7, déi am Kader vun der Sécurisatioun vun der N7 wäert gebaut ginn an d'nächste Joer deelweis schonn an de Bau geet, wou mer da bis erop op Wäiswampech kommen an dann och eng PC 21, vun där vun där mer iwwer Wacken op Feele kommen an da vun do aus op eng PC 18, wou mer dann och bis op de Stau an Zukunft wäerten eropkommen. Bon, an dann ass natierlech, muss am lokale Beräich, zesumme mat de Gemenge gëtt dann dee lokale Vëlospist, do wäerten nach eng ganz Hellewull dobäi kommen, fir dann, datt jiddwereen dann och mam Vëlo bis bei seng Adress kënnt, bis bei seng Hausdier kënnt op engem eegene Vëlospist. An dofir ginn dann och eng ganz Rëtsch u Verbindunge gebaut iwwer d'Sauer. An do sinn dann esou Brécken, déi wäerte mer dann an noer Zukunft da bauen, fir dann déi Verbindung Richtung Angelduerf an Ierpeldeng dann hierzestellen. Dann och deen, de Vëlos Expresswee, dee mer laanscht d'Sauer leeën, dee gëtt och esou geluecht, datt deen 365 Deeg am Joer pratikabel ass. Mir kenne se haut, se ass dacks, datt wann d'Sauer kënnt, datt se Héichwaasser huet, mee nee, mir leeën déi an Zukunft esou, datt déi ganzjäreg dann als Haaptachs ka fonctionnéieren. Komme mer dann zum Stroossereseau. Bon, do sinn och dräi Schlësselelementer. Fänke mer mat der Nummer zwee un. Dat ass de Contournement de proximité vun Ettelbréck. Mir schwätze net méi vun engem wäitleefege Contournement, wou mer wäit ronderëm fueren, de Här Minister huet et schonn ugedeit, wou mer d'Agglomeratioun wäit ëmfueren, nee, mir wëllen e Contournement hu fir déi Leit, déi hei an der Nordstad wunnen, datt déi och kënnen dovunner profitéieren. Dat heescht, mir leeën de Contournement ganz no un d'Agglomeratioun eru. Fir elo de Contournement vun Ettelbréck, Dir gesitt et, mir fänken hei, wéi mer et schonn An den ale Planungen haten, Mir fänken bäi der Besiven, bäi der Zigarette, aler Zigarettefabrik fänkt mer un, fueren laanscht d'Schuechthaus an dann laanscht d'Ettelbréck erop, wou mer dann hei un der un der Feelener Strooss, op der Baaschtnecher Strooss dann op der N15 wäerten uschléissen. A wat elo ganz nei ass, Mir bauen dann och eng Verbindung duerch en Tunnel, fir Richtung Waken ze kommen. Mir schléissen domadder Déi éischte Cordon de proximité geet bis op Waacke, bis an d'Avenue Salentiny. Mir schléissen do den Centre hospitalier mat un, mir schléissen d'Lycéeë mat un. Och vun där aus Säit kënnt een dann och, wa vun Awunner vu Waacke respektiv aus der Avenue Salentiny oder vum Lycée, fir deen hei iwwert säi Contournement de proximité a kënnt vun do aus ganz einfach an den Deich, ouni mussen duerch ganz Ettelbréck ze knëschelen, respektiv wann een hei vun der Bézive kënnt, kann een och hei Richtung Feelen weiderfueren oder de Feelener, dee soss och huet missen duerch Ettelbréck sech knëschelen, fiert lo heivo duerch den Tunnel an ass beim Centre hospitalier direkt oder kënnt och direkt bäi de Lycée. Wat ganz wichteg ze soen ass, Dass lo net, datt hei lo en net méi mam Auto bis bei seng Garage kënnt. Jiddweree kënnt an Zukunft nach mam Auto bis bei seng Adress. An all Parking, dee mer haut kennen, ass an Zukunft och nach ëmmer mam Auto ze erreechen. An och all Commerce wäert och zukünftlech mam Auto wéi gewinnt haut nach ëmmer ze erreeche sinn. Bon, an dann hu mer dat nächst Schlësselelement, hu mer D'Nummer 3, dat ass d'Mise à double voie an den zweespueregen Ausbau als Schnellstrooss vun der B7 bis op de Fridhaff. Dat fir eben och e strukturante Réseau ze kréie mat de Contournement de proximité, deen ebe soll de ganze motoriséierten Individualverkéier kann ofwéckelen. Majo, dee mer dann och bis op de Fridhaff dann ausbauen an dann Fridhaff, de Bamerdall erof, wou mer dann och de Contournement de proximité hunn, dat ass äis Nummer 4, wou mer de Prox Contournement de proximité vun Dikrech hunn, wou mer dann ënnert dem Härebierg erduerchfueren, an der Clé erauskommen, dann riwwer Richtung rue Märten, wou mer, do ass den aktuelle Site vun der Ponts et Chaussées, wou mer duerch dee Site vun der Ponts et Chaussées kommen an dann un d'N 14, déi Richtung Fiels geet, do kënnen uschléissen. Dat Verkéierskonzept hei an och dee Stroosseréseau mat dem Vëlosréseau, dat gëtt eis wierklech d'Méiglechkeet, fir dann, datt d'Gemenge kënnen e ganz, eng aner Urbaniséierung denken, och Verkéiersberouegung kënnen an hir Dierfer, an hir Stied erabréngen an och an d'Nordstad insgesamt. An och fir eng Gemeng Dikrech, déi jo d'Zil huet, fir autoaarm, autodikrech, autofräi ze ginn. da gëtt dat hei natierlech d'Opportunitéit an d'Méiglechkeete fir deem Zil do ganz, ganz, ganz no ze kommen. Bon, d'Flüen, wéi ech schonn gesot hunn, déi bleiwen alleguerten erhalen. Dat heescht, mir haut, een dee vu Schieren kënnt, dee sech muss duerch ganz Ettelbréck knéchele fir bis an de Centre hospitalier ze kommen, dee fiert an Zukunft, fiert deen op de Contournement de proximité, Fiert hei bis bei d'Baaschtnecher Strooss riwwer duerch den Tunnel an ass a 0, nix am Centre Hospitier. Dat heescht, de Contournement de proximité, deen ass definitiv hei och fir d'Bierger vun der Nordstad an ass net nëmmen do fir déi Leit, déi wëllen d'Agglomeratioun hei ëmfueren, fir wäit ronderëm ze kommen. Och een, dee Richtung Dikrech fiert, deen aus der Stad kënnt, dee fiert d'B7 erop, fiert de Bamerdall erof an dann huet en all Méiglechkeeten. E kënnt hei Op d'Klooster erof, e kënnt och an d'Kléck eran, respektiv kënnt op déi aner Säit, och wann e Richtung de Quartier vun der Gare wëll. En huet all Méiglechkeeten, déi do sinn. Dat heescht, jiddweree kënnt mam Auto iwwerall hin. Och een, dee elo an dësem Beräich hei zu Ierpeldeng wunnt, dee fäert op de Contournement a kann ouni Weideres an all Richtunge vun der Nordstad kommen. Den Contournement de proximité vun Ettelbréck, ech situéieren Iech enker kuerz hei de Punkt C, dat ass do wou déi al Zigarettefabrik ass, wou d'B7, d'A7 iwwer an d'B7 iwwergeet, wou dann och den Uschloss ass un d'B7, wou mer da erofkommen laanscht, wou mer dann iwwer de Viaduc fuere laanscht d'Schluechthaus, dat ass dat blot. An dann komme mer, dat rout, dat ass den Tunnel, wou mer dann an de Bierg ginn, duerch en Tunnel fueren an dann op där anerer Säit bäi der Baaschtnecher Strooss iwwer e Viaduc un der Baaschtnecher Strooss uschléissen, wou een dann d'Méiglechkeet huet, fir weiderzefueren, eropzefuere Richtung Feelen oder fir dann duerch den Tunnel weiderzefueren, wat jo nei ass, wou mer dann op Waarke kommen a wou mer dann do un den CR 349 kënnen uschléissen, wou mer dann hei de Site hu vum Centre hospitalier, wou mer hei d'Lycéeën hunn a wat eben dee ganze Quartier do erméiglecht, dann och direkt de Wee ze fannen un d'Schnellstrooss, respektiv och eriwwer an d'Esch ze kommen oder Richtung Dikrech. Déi Méiglechkeete sinn alleguerte méiglech. Richteg, ech widderhuelen et nach eng Kéier, Jiddweree kënnt och an Zukunft nach ëmmer bei seng Garage an jiddweree kënnt nach ëmmer an dat Parkhaus, wou en haut gewinnt ass, fir hinzekommen. Bon, natierlech, dat ganz Konzept do, dat erméiglecht dann och enger enger Stad Ettelbréck, fir ganz nei Weeër ze goen a punkto Urbaniséierung an och Verkéiersberouegungen anzeféieren. Mee dat sinn Detailer, déi mussen eeben elo am Kader vum Projet Ausgeschafft ginn, zesumme mat de Responsabele vun de Gemengen. Dat ass bei der aler Zigarettefabrik, wou dann en neie Vëlosexpresswee, wat eis Haaptoder ass fir de Vëlo, laanscht d'Gleisen steet. Dann och d'Verbindung op d'Gare sichen an da weider geet op Dikrech. Natierlech méiglech Verkéiersberouegungen, déi zu Ettelbréck méiglech ginn, zum Beispill bei der Schoul. kéint dat an Zukunft ausgesinn. Bon, dat nämmlecht och fir de Contournement de proximité vun Dikrech, ma dobäi mer da erofkommen hei um Punkt A, wou mer dann do, wou d'Agglomeratioun u sech ufänkt, hei gesitt Der, hei uewen ass den Härebierg, d'Caserne militaire, hei nidde läit Dikrech, fir datt mer situéiert hunn, heihinner geet et riwwer op Bettenduerf. Majo wa mer dann hei, da maache mer dann rof an den Tunnel fueren, ënnert dem Härebierg erduerch. Hei an der Kléck wou mer komme rauskommen, do ginn et na méi Méiglechkeeten, do ginn et na méi Optiounen, déi elo am an de weiderféierende Studie musse genau analyséiert ginn a wou mer dann hei riwwerkommen iwwert de Site vun der Première Chaussée, wou mer dann hei an der Rue Mäerten dann de Wee erëm fanne Richtung N14. Och dat, wéi gesot, mir hunn de strukturante Réseau, jiddweree kënnt an säi Parking, mee och dat erméiglecht enger Stad Dikrech, déi d'Zil huet, autoaarm an autofräi ze ginn, ganz nei Méiglechkeeten, notamment déi heiten. Fir Selzbréck. Al Zockerfabrik, de Quartier, d'Plaz virun der, virun der Gare, wou d'Gare anescht amenagéiert gëtt an hei kann eng Plaz entstoen, wou an Zukunft ka sech begéinen, Patt huelen, wou keng Plaz a wou den Zuch hei hannen um Eck seng Gare huet. Dann eng Ensiven, déi an eiser Zukunft, an eiser Visioun keng Roll méi spillt, op där Plaz, wou keng 20.000 Autoe méi wäerte fueren, oder bei der Ader Schwämm, déi kann zeréckgebaut ginn an dem Quartier, a wou dann an Zukunft déi Plaz ass, do ass fir de Foussgänger a fir de Vëlo, awer net méi fir den Auto, a keng 20.000 Autoe méi do wäerte fueren. An déi nächst Schlësselelementer, dat ass d'Nummer 5 an d'Nummer 6, dat ass d'Eisebunn. Den Här Minister huet et schonn ugedeit a senger Presentatioun, datt mer d'Eisebunn wëlle réckelen. Bon, hei ass d'Situatioun, wéi mer se haut kennen, Mir hunn d'Gare Ettelbréck, mir fuere mam Zuch bis Richtung Dikrech. Déi X-er, dat sinn alles PNen, Passage à niveauen, dat heescht Barrièren, déi mer, déi mer, déi am Stand sinn, an dat sinn déi eenzeg Plazen, wou mer u sech déi, déi Eisebunn do kënnen haut kräizen. An Dir gesitt et, déi giel Flächen, dat ass d'Urbaniséierung, dat heescht, déi Eisebunn, dat ass eng Barrière, dat ass en Hindernis, deen u sech eng flott Stadentwécklung, eng flott Urbanisatioun u sech schwiereg mécht, well een einfach vu lénks op riets net eriwwerkënnt. Mee och dee bloe Stréch, Dir gesitt et, dat ass eis Strooss, dat ass d'N 7, och déi ass eng Barrière, och déi huet haut véier Spueren an och déi ass, déi mécht et schwiereg fir datt een op déi aner Säit eriwwer kënnt an do ass och keen ouni grouss Detouren, deen ons erkannt giff bei den Noper op där anerer Stroossesäit giff eriwwer schécken. Bon, an Zukunft? D'Iddi ass do, mir leeën, wann ech vun Dikrech aus kucken, d'Gare bleift erhalen, mir stäerken d'Eisebunn, mir bauen zwee zousätzlech Arrêten dozou, mee mir deviéiere se hei un den Hank. Dir gesitt hei, laanscht den Hank leeë mer se, laanscht de Goldknapp, net op de Goldknapp, mee ënnen am Dall laanscht, laanscht den Hank. An da kënnt en zousätzlechen Arrêt dobäi zu Aangelduerf, wou en de ganze Quartier hei un d'Eisebunn mat ugeschloss gëtt. Mir fuere weider op Ierpeldeng, wou en komplett neie Pôle d'échange entsteet an da geet et Richtung Gare Ettelbréck an dann hu mer eng direkt Verbindung fir dann, eng flott Verbindung, wou mer dann Richtung Stad komme mat der Eisebunn. Bon, dee Pôle d'échange hei, dat wäert e performante Pôle d'échange ginn. Mir wëllen e Parkhaus hei baue vu ronn 2.000 Autoen, wou mer dann kënnen déi ganz B7, den Trafic, deen do kënnt, deelweis déi Leit, déi wëllen op d'Schinn mam Zuch an d'Stad fueren, déi hei kënnen dann do op d'Schinn erëmklammen. Och do wäert de Bus, all déi Bussen, déi aus allen Himmelsrichtungen Nordstad usteieren, déi wäerten hei déi Axe centrale do benotzen an dann och dee Pôle d'échange do usteieren. Dat heescht, do hu mer dann iwwert dee ganze Wee do an och op deem Pôle d'échange eng héich Taktfrequenz, fir dann do och ëmzeklammen. op den öffentliche Transport, spréch de Bus. An da ka mer och vun do aus, do wäerte mer eng Bréck bauen, wou mer dann och fir de Vëlo, de Vëlo-Schnellexpresswee da wäerte mat uschléissen, fir och do mam Vëlo an all Deeler vun der Nordstad ze kommen. An dee Pôle d'échange, dee gëtt eis dann och eng Opportunitéit, wou immens Synergië kënnen entstoen, notamment och mat deem Parkhaus a mat der Gare a mat dem Busarrêt, fir dann do ze kucke fir déi Bebauung do mat där, mat Synergien ze schafe mat där Bebauung, déi an Zukunft do wäert kommen. Bon, an den, den Auto, Dir gesitt et, dat ass dee bloe Stréch, dee mer mat och eriwwerhuelen, well ech hat jo gesot, och deen ass eng Barrière. Och deen, déi N7, déi haut, heiteg N7, wat an Zukunft eng, eng lokal Dessertstrooss gëtt, déi leeë mer mat hei un den Hank. An Dir gesitt déi blo Strécher, mir kommen nach iwwerall an de Quartier eran. Dat ass eben just op dëser Plaz hei virun Dikrech, do wäerte mer e Modalfilter asetzen, mee dat erklären ech méi spéit nach eng Kéier. Bon, dat heescht, zu, zu, Ettelbre äh, zu, zu Ierpeldeng, ech hunn et gesot, do wäert dann e Pôle d'échange entstoen. Dat ass momentan eng gréng Wiss op där Plaz. Op der Säit gesitt Der, wann Der gutt kuckt, gesitt Der d'Eisebunn. An an Zukunft soll dat dann esou ausgesinn. Hei soll eng Plaz entstoen, wou mer wëllen Aarbechtsplaze schafen, wou haaptsächlech soll schaffe sinn oder Commercen, well do, wou déi, déi, déi Strukturen, déi am Fong vill Trafic generéieren, sollen dann do och sinn, wou mer e performanten Pôle d'échange hunn, wou mer op de Stroosseréseau kommen, wou mer, wou mer e performanten Zuch hunn, wou mer performant Busverbindungen hunn a wou mer och en direkten Accès hunn op eise Vëlo-Expresswee. Natierlech. Duerch de ganze strukturante Réseau gëtt sech och ganz nei Méiglechkeete fir eng Gemeng Ierpeldeng, déi an Zukunft och sech ka Gedanke maache fir eng aner Urbaniséierung, wou eng National, déi doduerch geet, och an Zukunft vill manner Trafic wäert hunn. D'Schlass, wou d'Gemeng haut ass. Dann och den Trafic ka berouegt ginn. Eng ganz flott Urbaniséierung kann entstoen. Flotte Quartier fir de Mënsch. A wou och déi Staatsstrooss do als Shared Space mam Mënsch zesumme wäert amenagéiert ginn. Da bei der B7 den neie Pôle d'échange entsteet, performanten Uschloss un d'Eisebunnsnetz mam Bus a wou haaptsächlech soll Aarbechtsplazen a Commerce entstoen. Bon, da komme mer zum siwenten Element. Dat ass äis Axe centrale. Mir schwätzen d'Axe centrale, déi Der, déi Der hei gesitt, wou d'Nummer 7 hei steet, wou mer, wou mer an der Zäit ëmmer geschwat hu vun engem Boulevard urbain, Boulevard urbain vu 35 Meter Breet, wou mer u sech mat enger Eisebunn dozwëschent, wou mer u sech e ganze Quartier an zwee gedeelt hätten, wou mer ebe lo ganz aner Méiglechkeeten hunn an déi wäerten och notzen. Dir gesitt, dat Gréngt, wat mer hunn, dat ass de Vëlosréseau, dee mir hunn, de Vëlosexpresswee, dee mer hei op dëser Säit laanscht Aangelduerf héichwaasserfräi wäerte leeën, dee Richtung Dikrech geet, wou op där aner Säit laanscht Ettelbréck och Richtung Stad kommen, wou mer dann déi verschidde Verbindunge schafen, Brécke fir riwwer. Dir gesitt iwwerall d'Méiglechkeete wou mer an all Quartier kommen, Vun der Nordstad iwwerall komme mer mam Vëlo hin, wou mer eng Haaptachs hunn, och eng gréng Achs, wou mer erop komme bis op de Goldknapp. Den Auto, dee mer, wou mer B7 hunn als performante Réseau, wou mer dann awer hei iwwert de Pôle d'échange och dee Quartier hei desservéieren, wou mer eng Route desserte hunn, déi dann hei zu Dikrech bei engem Parkhaus wäert endegen, wou mer dann e Modalfilter wäerten asetzen. Wat ass e Modalfilter? Dir gesitt et hei uewen, e Modalfilter ass eng Plaz, ech loossen net méi all Zort vu Verkéier op där Plaz duerch, ech loossen de Vëlo an de Foussgänger, dee kann nach ëmmer hei weiderfueren, déi Axe centrale, déi wäert ënnert der Eisebunn duerchgoe fir d'Foussgänger an d'Vëloen Richtung Dikrech. Déi Quartiere sinn alleguerten esou erreechbar. Och de Bus an d'Sécherheetsdéngschter déi sief et d'Ambulanzen oder d'Pompjeeën, déi kommen natierlech nach ëmmer doduerch an den Auto. Bon, den Auto, dee kënnt op där Plaz do elo net méi doduerch, mee e kënnt awer iwwerall hin. Et ass, wéi ech gesot hunn, ech rappelléieren nach eng Kéier, all Auto kënnt nach ëmmer bei all seng Garagen, kënnt nach ëmmer op all Parkhaus, wou en haut hi ka fueren an e kënnt nach ëmmer bei all Commerce, wou en och haut schonn hikënnt. An dass eeben just dann op deem Punkt musse en klengen anere Wee fueren, fir dann op seng d'éischt Spréch iwwert äis Contournement de proximitéen, iwwert äis B7, wat un sech äis Haaptachs ass fir de motoriséierten Individualverkéier, iwwert déi muss en da fueren, fir dann op seng Destinatiounen ze kommen. Bon. An dann de Bus, dat ass dee bronge Stréch, dee gesitt Der. Dee wäert mer bleiwen op deiser Axe centrale an déi wäert, dee wäert, fiert dann hei weider op Dikrech an da steiert dann hei op dëser Plaz d'Gare un an dee wäert dann och an déi béid Richtunge fonctionnéieren. An op där Axe wäerte sämtlech, bal sämtlech Linnen, déi aus den allen Himmelsrichtungen hei d'Nordstad usteieren, wäerten dann hei iwwert déi Axe do fueren, de Pôle d'échange usteieren an esou och dozou bäidroen, datt mer hei e ganz, ganz performanten Busréseau an eng héich Taktfrequenz wäerten hunn. An Dir gesitt déi bësse méi däischter orange Plazen, dat ass, dat sinn déi Plaze ronderëm äis Garen, ronderëm äis Haaptbusplaz, Busarrêten a ronderëm d'Pôles d'échangen, wou mer eng aner Urbaniséierung, eng méi dense Urbaniséierung, wou mer och wëllen déi Strukturen hibréngen, wou méi méi Commerce a Schaffen ass, déi u sech, wou méi Trafic generéiert gëtt. An do wou mer méi no sinn un der Noerhuelung, méi no sinn un der Sauer respektiv zu Ierpeldeng, do soll haaptsächlech op d'Wunne gesat ginn. An da soll an deem Kader och, wat jo och am Leitbild zeréckbehale ginn ass, wat herno och nach eng Kéier gewise gëtt, soll och hei eng Sauer renaturéiert ginn. Hei sollen och nach Amenagementer getraff ginn an dësem Beräich, déi der Natur dann och zegutt kommen an dann och déi gréng Vernetzung, wou mer probéieren, déi den Golknapp an den Zauer un sech besser mateneen ze verknäppen. Wéi gesot, déi Axe centrale, mir schwätzen net méi vu 35 Meter fir den Zuch a fir de Bus a fir den Auto, nee mir schwätze vun enger Axe centrale 35 Meter fir d'Leit, fir d'Mënschen, d'Mënschen déi op där Axe centrale 35 Meter wäerten hire Raum fannen, wou just nach de Bus doduerch fiert, wou just nach. de Vëlo doduerch fiert a wou ee kann sech begéinen, wou kënnen Spillplazen stoen, wou Naherholung mint am Kader vum Covid jo alleguerten gemierkt, wéi wichteg et ass, datt ee mol eng Plaz huet, wou en sech eng Kéier kann no bäi der Hausdier kann erblosen. An hei kann wierklech dee Raum entstoen an dann hu mer alleguerten déi Verbindung vu fir jiddwereen an deem ganze Raum hei, wou mer och Richtung Sauer och kommen, Richtung al Schwämm kommen, ouni mussen iergendeng Barrière ze iwwerqueren. Bon, ech weess elo net, wat fir e Bild ech elo an Ärer Käpp gezeechent hunn, mee ech probéieren et elo mol eng Kéier, eng Kéier duerzestellen, wat Iech elo alleguerte virstellt. Gesitt hei, dat ass d'Situatioun, wéi mer se haut all kennen. Dat ass eng, eng N7. Mir hunn zwou Spuere fir den Auto, mir hunn zwou Spuere fir d'Bussen a mir hunn eng Vëlospist. Mir hunn net ee Bam op där ganzer Fläch do. Dat heescht, dat ass och eng Barrière. Dir gesitt et, hei ass néierens en Zebrasträifen. Dat heescht, een, deen hei wunnt, dee ka mol kee Patt drénke goen. mam Noper, dee op der anerer Säit ass, well e kënnt einfach net riwwer. Mir hunn och d'Eisebunn, déi dat hei och onméiglech mécht. Dat heescht, och déi ass eng Barrière, do wou mer néierens eriwwerkommen. An well mer jo d'Eisebunn dann am Mëttelland hunn, brauche mer op der anerer Säit och nach eng Kéng eng Strooss. An dat ass dann och nach eng Kéng eng Barrière, déi dobäi kënnt. An dofir elo eis nei Iddi, eis nei Visioun fir d'Nordstad hei, wou mer da kënnen e ganz neien Urbanismus maachen. Mir huelen déi Eisebunnstreck Mir huele se net ewech, mee mir stäerke se. Mir leeë se heiriwwer hannert d'Bebauung un den Hank. Mir maachen en neien Arrêt zu Angelduerf. Mir maachen en neie Pôle d'échange zu Ierpeldeng a mir kréien eng ganz flott Verbindung Richtung Stad. A mir huelen och déi Strooss hei, den Individualverkéier, den motoriséierten Individualverkéier, mir testen deen och eriwwer op laanscht den Hank an déi Strooss ass an Zukunft do fir den Quartier hei ze desservéieren an et ass keng Duerchgangsstrooss méi. Dat heescht, mir hunn net méi déi 20.000 Autoen op där Streck wéi mer se haut hunn. An Zukunft si just nach eben déi Leit déi do wunnen oder an d'Geschäfter fueren, déi déi Strooss do wäerte benotzen. An dann loosse mer déi 35 Meter op, wéi gesot, fir de Bus a fir de Vëlo an natierlech och fir de Mënsch, de Mënsch, deen do säi Raum soll fannen. An ech weess net, wat fir Bilder en Kapp huet, mee dat, wat mir eis virstellen, ass dat do. Dech, dat ass d'Zukunft, eis Visioun, déi mir hunn. Dir gesitt hei op der Säit, do ass de Bus, seng zwou Spueren, de Vëlo, deen säi Wee sicht, an Dir gesitt e risen urbane Park, deen hei kann entstoen. hu mer dann och déi Querverbindungen, wou en och gäre mol eng Kéier säi Kand riwwer schéckt bäi den Noper fir ze spillen a wou een och gäre mol eng Kéier bis eriwwer kann trëppelen, ouni Gefor ze lafen oder a Konflikt kënnt mat deenen 20 dausend Autoen, déi do am Dag fueren. Mee déi 20 dausend Autoen, déi hunn hire strukturelle Réseau ronderëm. Si hunn e Contournement de proximité, mir hunn eng ausgebaute B7, déi fonctionnéiert, déi och fluide ass, an dofir ass dat dann och kee Problem. An natierlech, och dat erméiglecht ganz nei Méiglechkeeten hei fir de Quartier, fir de ganze Raum Angelduerf-Ierpeldeng. Sou eng Gréngvernetzung mat den neie Brécken, déi mer wëlle bauen, fir och de Vëlo an d'Foussgänger mer eng Vëlospist, Vëlo-Expresswee wäerten hu laanscht d'Sauer. Den Héichwaasserfräi, déi Héichwaasserfräi läit an enger attraktiv Verbindung bis erop op de Goldknapp. An dann an Zukunft keng N7 wéi mat 20.000 Autoen, mee en urbane Park, just nach fir de Bus, de Vëlo a fir de Mënsch virun allem. Mä eng héich Liewensqualitéit wäert e kréien an deem Quartier. Dann natierlech de Goldknapp, deen als Naherholungsplaz kann déngen. Majo, dat waren déi siwen Schlësselelementer vun eisem Mobilitéitskonzept an da wäert den Här Minister Turmes Iech nach e puer Wieder soen iwwert d'Leitbild.
Merci dem François Bausch, merci dem Marc Ries. Ech mengen, Dir gesitt, dass mer hei wierklech probéieren, e grouse Worf ze maachen. An dee grouse Worf, dee brénge mer fäerdeg, well mer integréiert plangen. A mir probéieren eben zäitlech de Mobilitéitskonzept um nationalen Niveau an dann natierlech hei fir d'Nordstad an dann ebe parallel derzou dat, wat mer nennen d'Leitbild 2035 oder d'Visioun Nordstad 2035. Do geet et ëm Siidlungsentwécklung. Et geet ëm Natur an Ëmwelt, et geet ëm d'Mobilitéit, et geet ëm Infrastrukturen, et geet ëm wirtschaftlech Aktivitéiten. An dat, wat mer, wat mer probéieren, ass eeben engersäits d'Nordstad als den drëtte wichtegen Entwécklungspol vum Land ze positionéieren an dann natierlech och zesumme mat de Gemengen, an ech mengen, dat ass hir wichtegst Aufgab och, wierklech eng, en Zesummegehéieregkeetsgefill fir den Territoire hei, fir d'Nordstad ze schafen. D'Vision territoriale, an där maache mer eng fir d'Nordstad, där maache mer eng fir Agglo Lux, wat d'Stad Lëtzebuerg ass an déi Gemenge ronderëm, mir maachen eng fir de Süden, hunn ëmmer als Leitbild d'Liewensqualitéit vun de Leit an deenen Territoirë stäerken an dann natierlech och déi territorial Viraussetzunge schafe fir Zero Carbon, also Klimaschutz, Biodiversitéit, wou mer jo och wëssen, datt mer mussen agéieren. An dann och dat, wat mer am Urbanismus elo, wat dat neit Leitbild ass, dat ass d'Stad vun de 15 Minutten. Dat heescht, datt mer a 15 Minutte Foussdistanz oder Vëlosdistanz All Service de proximitéen hunn, Gesondheet, Schoulen, Commercen, Sport, aner Fräizäitaktivitéiten an dann natierlech och e ganz, ganz wichtege Rôle fir d'Vernetzung mat der, mat der Natur. An esou eppes bréngt een natierlech nëmme fäerdeg, wann ee kohärent och secteuriwwergräifend eeben dat, dat plangt. An da muss ech wahrscheinlech elo deen nächste Slide och drécken. Hop. Dohinner war et. Ähm, an dat, wat, ähm, wat mer méi am Detail nach wäerten nom Summer äh, virstellen, äh, ass eben Déi ganz och Integratioun vun der Nordstad, also do wou Urbanismus ass an dann awer och de Lien mat der Natur. An ech mengen, datt de Marc Ries dat schonn gewisen huet, et geet eis drëm, datt mer och zur Sauer hi respektiv op aner Plazen, zur Uelzecht hin, nei Duerchgängegkeet oder schafen iwwer Brécken an dann natierlech Wat hei an dësem Quartier natierlech elo méiglech gëtt duerch déi Iddi vun der Verleeung vun der Eisebunn an och der Verleeung eigentlech vun der Strooss, dass déi Strooss och keng Transitstrooss méi ass, mécht et eebe méiglech fir quasi an d'Mëtt vun deem Quartier quasi eppes wéi en urbane Park zousätzlech dran ze kréien an dann natierlech och den Zougang zum Goldknapp. A mir weisen Iech hei ronderëm e puer Stëmmungsbilder Ech mengen uewen um Goldknapp, dat heescht jo net fir näischt Goldknapp, well dat ass d'Plaz wou d'Sonn ënnergeet. Dat ass d'Plaz wou een den de wierkleche flotten Iwwerbléck iwwer iwwer de ganz Nordstad huet. Dir gesitt hei ënnen an der Mëtt d'Iddi och fir eng eng Vëlosbréck quasi ënnert déi Autosbréck déi do ass ze bauen, fir dass ee vum Expressvëloswee eben och direkt och bei de Pôle d'échange kënnt. An dann eben wichteg ass och, mir sinn hei duerchaus och an engem Héichwaasser-, Iwwerschwemmungsgebitt a mir wäerten och ebe probéieren zesumme mat de Leit vun de Waasserverwaltung, dass mer Renaturéierung maachen, hu mer schonn ugefaangen op der op der Waark, wëlle mer och maachen op der Uelzecht, och an Ettelbréck an dann eben och hei laanscht d'Sauer. An dat erlaabt eis eben och, fir den Naturschutz mat de Fräizaktaktivitéiten ze verbannen an eben och trotzdeem Urbanismus méiglech ze maachen. Mir ginn hei, dat ka potenziell eng Auelandschaft ginn an Fir déi, déi et nach net woussten, de Marc Ries ass e grousse Fan vun esou Auerochsen a vläicht kréie mer där dann och dohinner. Dir gesitt, dat hei gëtt fir déi Leit, déi haut schonn zu Angelduerf wunnen, zu Ierpeldeng wunnen, zu Ettelbréck wunnen, zu Dikrech wunnen, zu Schieren wunnen, zu Bettenduerf wunnen, gëtt dat eng Steigerung vun der Liewensqualitéit a mir schafen hei och wierklech Plaz fir abordabele Wunnraum mat ganz, ganz héijer Liewensqualitéit vun allem op deem, op deem neien Axe. Wéi wéilt mer dat elo planeresch hikréien? Engersäits ass et esou, dass d'Leitbild, wäerte mer an engem Workshop elo mat de Gemengen am éischte Juni nach eng Kéier méi am Detail beschwätzen. An da wäerte mer nom Summer, wäerte mer zesummen d'Mobilitéitskonzept an d'Leitbild wäerte mer a Biergerversammlunge mat de Gemenge virstellen. Mir wäerten an all Gemeng goen, de François Bausch an ech, och mat eisen Experten, an dann eeben d'ganzt Leitbild an dann natierlech de wichtege Pilier vum Mobilitéitskonzept wäerte mer dann nom Summer de Bierger och virstellen. Dann ass et natierlech als dat nächst, wat wichteg ass, ass eben déi ganz Planung vum Urbanismus. Ech mengen, de Marc Ries huet gesot, mir kréien do en neie Pôle d'échange an do kann een Eben wéi mer dat och, wat wéi ech um Pôle d'échange Houwald oder Belval, dass een eben och do op deene Plazen Verwaltungsgebaier, awer och Commercë ka konzentréieren. An dat muss natierlech alles geplangt ginn, deen Axe central muss geplangt ginn. Wat och wichteg ass, dass een de Feeler, deen ee Moment zu Belval geschitt ass, dass d'Entwécklung vum Belval aux dépens gaangen ass vum Zentrum vun Esch, dat heescht all dat, dass eben och den Zentrum vun Ettelbréck, den Zentrum vun Dikrech gestäerkt gëtt an net geschwächt gëtt duerch dat Ganzt, all dat wëlle mer zesummen zwëschent der der Landesplanung an all deenen anere Ministèren an de Gemengen an der Nordstadentwécklungsgesellschaft maachen. Déi Nordstadentwécklungsgesellschaft hu mer gegrënnt virun Annerhallwem Joer. Mir hunn haut schonn zwee Mataarbechter, déi zu Dikrech am Ponts et Chaussées sëtzen. Vun dohier hu mer eeben och déi ganz gutt Schnëttstell mat, mat eeben dem ganze Mobilitéitskonzept. Dat heescht, als Landesplanung probéiere mer an deem heite Projet eeben d'Liewensqualitéit virunzebréngen an e Facilitateur ze sinn zwëschent deene verschidde Ministèren an der Nordstadentwécklungsgesellschaft, déi vun der Landesplanungsministère geleet gëtt, Hu mer de Ministère de l'Intérieur, mir hunn den Ëmweltministère, mir hunn d'Finanzen, mir hunn den Travaux publics, mir hunn de Logement. Dat heescht, mir hunn alleguer déi Ministèren, déi mer brauchen, fir vum Stat hei mat enger Stëmm a mat enger Kraaft zesummen de fënnf oder den nach fënnf Gemenge vun der Nordstad ze hëllefen, deen ambitiéise Projet hei ëmzesetzen. An dat anert, wat wichteg ass, geet natierlech dann och drëm, dass mer Emprise kréie fir déi Projeten ëmzesetzen. An duerfir wäerte mer och, wa mer elo Konsens hunn an de Gemengeréit a mat der Bevëlkerung, wäerte mer och schonn dësen Hierscht ufänken drun ze schaffe fir eng Ännerung ze maache vum Plan sectoriel transport, wou mer jo dann e Moyen hu fir eeben déi Infrastrukture quasi och vun de, vun de, vun de. Plazen an den Terrainen, déi mer brauchen, fir dat do ëmzesetzen, fir déi ze sauvegardéieren. Als een, dee selwer an der Nordstad gebierteg ass, muss ech soen, den Adrien Ries, dem, den, wat scho eigentlech den Nordstädtler war vun der éischter Stonn, ass gestuerwen Ufank vun den nonzeger Joren, huet awer schonn an den achtzeger Jore vum leschte Joerhonnert, kann ee soen, geschriwwen, iwwer d'Wichtegkeet vun der Nordstad als eben en drëtten Entwécklungspol vis-à-vis vun der Stad Lëtzebuerg an eben och vum Süden, an dat wat heen deemools gedreemt huet, wat heen als Visioun hat, ass jo dunn a Masterpläng 2005, 6, 7, 8, ass och schonn eng Kéier op Pabeier bruecht ginn, mee Et ass, mengen ech, elo réischt, wou mer wierklech den Duerchbroch kréien, a wierklech schonn eng Kéier e grousse Merci un de François Bausch a seng Ekipp an och meng Leit, ech mengen, datt déi Iddi vun de Contournements de proximité plus déi Iddi vun der Verleeung vun der Eisebunn an eben och dem Axe central, also fir datt dat keng Transit méi ass, elo brénge mer et, mengen ech, wierklech fäerdeg, fir aus där Visioun e konkrete flotte Projet ze maachen. An ech mengen, dat freet mech natierlech als Minister vun der Landesplanung, mee natierlech och als een, dee vun hei uewen ass. Dann soen ech villmools Merci.